Our Bible reading dey come from the book of Daniel chapter 1 from verse 8 go reach 16. But Daniel come decide say e no go chop the sweet food and wine wey dem dey serve for the king palace because e no wan dey unclean. So he beg the person wey dey lead dem say e no wan chop the royal food or drink the wine. So God come make Happinah's mind soft and e gree with wetin Daniel tell am. So e tell Daniel, I dey fear my master the king, na im take dey talk the kind food wey una go dey chop and the wine wey una go drink. What of if he say you dey thin and the other young men dey fat, wetin I go tell am? So Daniel go meet the person wey Abner say make im dey make sure he guide dem, Hananiah, Mishael, Azariah and he come tell dem, abeg make you test your servants for ten days. just give us vegetable make we chop and water make we dey drink after the ten days make you compare us with the others wey dey chop and drink the king food and water then you go judge us with wetin you see the person wey dey guide them come gree for wetin he talk and he test them for ten days when ten days don finish their body better and dem get flesh pass di young men wey dey chop and drink di royal food and wine. So di pesin wey dey guide dem kon remove di royal food and wine wey di king sey make dem chop, den dem continue to dey chop dia vegetable and drink water. God give dis four men good sense different gift and wisdom God give Daniel the gift to tell people wetin vision and dreams mean. After three years, Afinas come take all the young men go meet King Nebuchadnezzar. Our memory verse for today na Ephesians chapter 4 verse 14. Ephesians chapter 4 verse 14. So make we not be like children wey breeze dey carry up and down. Children wey dey follow yeye tins and na dis tins dem take dey deceive pipu. Oya make we enter di main message for today, no forget to like dis video and subscribe to our channel abeg if you neva do so. Make una shine una eye and dey strong for una faith and stand wit boldness, First Corinthians chapter sixteen verse thirteen. So make we no be like children wey breeze dey carry up and down, children wey dey follow yeye things wey human beings dey teach and na dis things dem take dey deceive people. Ephesians chapter four verse fourteen. From the above passage, we go see sey e dey very clear sey strong men dey stand fast for their faith and na small children na im breeze dey carry up and down When people begin dey change their belief just because say one man of God say or because their pastor announce say e don change him belief and dem no go back go search for the truth for inside God word by their selves, I go know say those kind people dem be baby Christians or dem be Christians wey no dey grow at all. Once you find the truth of God word, no let wetin people talk shake your faith. No let your walk with God dey follow wetin people dey talk. You must know God for yourself and your walk with am must depend on your personal relationship with am. We no go fit compare first hand relationship of who God truly be with wetin people tell you. Once you start to dey relate with God personally, e go dey very difficult for anybody to deceive you because why? You know your God. For inside John chapter 16 verse 13, Jesus Christ talk say the Holy Spirit go guide you into all truth. So to know the truth about the word of God, you need to dey filled with the Holy Spirit. Na your relationship with the Holy Spirit na im go determine how much truth of God word wey you know. First John chapter two verse twenty seven tell us say the anointing wey dey inside of you go teach you all things and according to Acts chapter ten verse thirty eight the anointing dey come with the Holy Ghost and with power. Take Peter for example, Peter wey dey fear well well that time, no fit even stand say he believe in Jesus Christ wey be the Messiah and he no gree join body with am before the Holy Spirit enter him body. But after he experience the baptism of the Holy Spirit, Peter become entirely different person. for inside Acts chapter 11 from verse 1 to 18, after he don't go Cornelius house, and the congregation gathered to question now why he go go Gentile house, Peter stand firm as rock and he say, that the Holy Spirit na make I go. He no go the fear again to stand on waiting he believe. make you get filled with di holy spirit and you go know di truth of god word so much so dat e go dey difficult for false prophet or false doctrines to deceive you our key point for today be say stand firm for your godly beliefs Na here we take come to the end of today's message. No forget say the topic wey we consider today na stand firm. And na from inside the Open Heavens Daily Devotional na we for take take the message. Open Heavens Daily Devotional na book wey be like say Pastor E.A. Adeboye, the General Overseer of the Redeemed Christian Church of God, write. And na on top this your Ogbongelicious channel, Favours Blog, na you take receive today's message. we wan thank all our viewers, all our subscribers, all the people dey like our videos. We wan thank una well well. I beg if you never do any of these ones, do well to help us like this video, subscribe to this channel and turn on the notification bell so that you go dey get more videos as we dey drop them. Till we go come your way again with another Ogbongelicious video, make you no forget to stand firm for your faith wey you don believe.